Hemmäňiz ullakan salam dostlar, salamany uçurmasaňyz. Dünýä habarlary wideolaryna dowam edýärin. Bu gezekki sanymyzda dünýädäki iň tanalýan ybadathananyň ýanyşy barada, ýa-da bir gyzyň Tetris bilen durmuş gurmak isleýänligi barada. Makgregor çyndanam bir gyzy zorladymy? Dünýäniň iň tanymal futbolçysy Pele çyndanam öldümi? Şular ýaly täzelikleri bu wideomda siz bilen paýlaşmak isleýärin. Onda biz täzeliklere geçeliň. Bu günki sanymyzy Parižde bolan ýangyn wakasy bilen başlamak isleýärin. Parižiň orta arasynda ýerleşýän sekiz ýüz elli alty ýyldan bäri bar bolan katolikleriň ybadathanasy Notr-Dam de Pari ýangyna uçrady. Bu dünýä kulturasy üçin uly zyýandyr. On bäşinji aprelde agşam ýanmaga başlan ybadathanany on altynjy aprelde söndürip bildiler. Ýangyn çykmasynyň sebäbi bolsa o ýerdäki bar bolan gurluşyk materiallary diýýärler. Begenip diýýärin ki, ýangyn söndürijilere Notr-Dam-de-Pariniň esasy bolan diwarlaryny gorap saklamak başartdy. Fransiýanyň prezidentiniň diýmegine görä, bäş ýylyň içinde ybadathanany dikelderler, şeýlelik bilen turistler ybadathananyň öňki halyny görüp bilerler. Diýerler-ä, ölmeseň, her zat görjeksiň. Şunuň ýaly täzeligi eşiden däldirsiňiz, görenem däldirsiňiz, duýanam däldirsiňiz. Üf, näme diýip dursuň? Bu waka Amerikada bolup geçen. Ýagny amerikaly bir gyz Tetrise durmuşa çykmak isleýär. Garaz, öň Tetris bilen söýüşmäne başlamanka bu gyz Kalkulýator bilen söýüşýän eken. Floridanyň ýaşaýjysy bolan ýigrimi ýaşly bu gyzyň ady Nurul Mahjabin Hassan. Ol Tetris söýgülisi bilen on iki sagatlap wagtyny geçirýär. Tetris bilen restoranlara gidýär. Tetrise iň gymmat baha çehollary satyn alyp sowgat edýär. Onuň aýtmagyna görä, uniwersiteti dynandan soňra bolsa Tetrise durmuşa çykmak isleýänligi. Öýlenýän-ä, öýlenýän! Elbetde, oňa çenli Tetris bilen öz durmuşyny dowam etse, belki, onuň bilen aýrylyşyp, Telefon bilen söýüşmäne başlar. Çünki ilki kalkulýator başlady, soňra Tetrise geldi, a soňra bolsa telefona geçmek bu öz gidiş dowamaty. Eh dostlar. Men-ä bilemok. Öz pikirleriňizi kommentariýada ýazyň. Pikir ediň, siz köçede ýöräp barýaňyz şeýle gidip barýaňyz, öňüňizden bolsa sakgallak bir daýza çykdy. Özüňiz nähili duýardyňyz? Geň galyp, daňarylyp seredip galardyňyzmy? Ýa bolmasa-da telefonyňyzy alyp wideo düşürmäge başlardyňyzmy? Ýa-da görmediksiräm bolup gapdalyndan geçip giderdiňizmi? Öz jogabyňy kommentariýada ýaz. Ýetmiş ýaşynda bolan bu sakgalak daýzamyz Gazagystanda ýaşaýar, ady Muhtabar Töräýewa.

Şo sebäpden ol hiç haçan hem sakgalyny syrmaklygy hem aklyndan geçirmändir. Daýzanyň sakgaly on alty santimetre çenli ösüpdir we bireýýäm hem muňa öwrenişipdir. Giňdir dünýä, geňdir dünýä dostlar. Dünýäde her hili geň galdyryjy zatlar bar. Asma diýsän ajap-ajap, Nege alyp ýörmeýsen ajap-ajap.
Siz iş ýadawlygyndan ýaňa köçede uklapmydyňyz? Ýok.
Ýene bir sorag. Siziň pikiriňizçe dünýäde iň işeňňir halk haýsy halk? Hä?
Bu Ýaponiýanyň halkydyr. Polski suratçy Pawel Ýaşçuk on ýylyň dowamynda ýadawlygyndan ýaňa Tokionyň köçelerinde uklap galan işeňňir ýaponlary surata düşüripdir. Ilki o oýlapdyr ki, köçede öýsüzler uklap ýatyr. Soňra bolsa olaryň öýsüzler däl-de, işgär adamlardygyna göz ýetiripdir.

Sport täzeliklerinde ýene-de haýplaryň karoly Makgregor siziň bilen! Bu gezek ony gyz zorlamakda aýyplaýarlar. Ýalansyz dona bürenmez hiç haçan. Iki müň on sekizinji ýylyň dekabr aýynda Dublin diýilýän ýerdäki Brickon otelde bu gyz zorlapmyşyn. Bilýäňmi şony?
Bu aýyplama bolsa öz karýerasyny dynjak diýilýän günlere dogry geldi. Şo sebäpden internet ulanyjylary bu iki ýagdaýy, bu iki täzeligi, bu iki wakany birleşdirmek isleýärler. A polisiýa işgärleri bolsa bireýýäm barlaga başladylar. Eger-de käbir zatlary pikirlenseň, näme sebäpden şeýle tanymal, näme sebäpden şeýle hemmäni tanaýan, uly derejelere ýeten sportsmenler gyz zorlamakda aýyplanýarlar? Gürle!
Bir wagtlar Maýk Taýson hem şo sebäpden türmä girip çykan we bu şekilde aýyplanan sportsmenler örän köp. Men bu sportsmenleriň öňüni almak islämok, ýagny bu sportsmenler ak jüýje bulardan gowusy ýok diýmek islämok. Ýöne näme sebäpden şeýle dünýä belli ady bolan sportsmenler şeýle gyz zorlamak ýagdaýyna duçar bolýarlar. Bolun aga bolun.
Öz pikirleriňizi kommentariýada ýazyň dostlar. Bar.
Futbol dünýäsinde Peleni tanamaýanyňyz ýokdur. Onda meni dört gulagyňyz bilen diňläň. Pele indi ýokmy? Pele öldümi? Farog sen gessine ýeriňi ýykdyňa ýöne. Ýa-da Pele operasiýadan çykyp bilmändir diýilýän myş-myşlar dogrumy? Aslynda bularyň hemmejigi ýalan. Wotete powerro. Howwa, Pele agyr operasiýa geçirdi. Ýöne ol şu wagt özüni gowy duýýar we öz öýünde dynjyny alýar. Internet portalynda özüne üns çekmek islän käbir gruppalar Peliýany öldi diýip çykardy. Şo sebäpden internetde uly diskussiýa boldy. Peliýa çyndanam öldümi, Peliýa nirede, oňa näme boldy diýip, adamlar sorag baryny berip başladylar. Ýetmiş sekiz ýaşynda bolan Pele soňky ýyllar ýygy-ýygydan saglygy sebäpli bolnitsalara gatnaýar we ýygy-ýygydan operasiýalar geçirilýär. Ýöne ol şu wagt diri we ol şu wagt öz öýünde dynjyny alýar. Onuň saglyk ýagdaýy diýseň gowy. Indi her sanymyzda bir öňki wideonyň aşagynda ýazylan kommentariýalary okamak isleýän we siziň bilen paýlaşmak isleýän. Siz nähili düşünýäňiz, bu gyzykly bolarmy? Biz bolsa okamana başlaýlyň. Ýagny bu ýerde Mergen Annaýew diýýär ki, gaty gowy wideo bolupdyr, Ýöne arkaýyn gürlemegi maslahat berýän. Biraz stresli görünýäň. Stresli görünýänligim sebäpli bir öňki wideom biraz ilkinji wideom boldy we bu wideonyň üstünde gaty köp işledim we siziň üçin nähili bolarka diýilýän pikir bilen kamerada durdum. Belki şo sebäpden stresli görünendirin. Belki şo sebäpden biraz ýuwaşrak. Indiki wideolarymyzda bolsa gyzyklyrak bolar diýip umyt edýän. Ýa näme ony.
Tak,
Mah Döwletgeldiýewna, o saç nädip bitlemändir, men haýran. O saçyň nädip bitlemedigine menem haýran, ýaňky bir öňki wideomda bäş nokat bäş metre çenli saçyny ösdüren adam hakynda aýdypdym, Ýani iki aýyň dowamynda iki gezek saçyny ýuwýar diýip. Menem haýran saçynyň nädip ütlemeýändigi emma saçynyň gaty gatap galanlygy görnüp dur. Dowam edýäs. Bu ýerde Hydyr Bertjanow diýýär. Futbolistler barada ýazsana dost, meselem Serdar Azmun barada. Aslynda bu gyzykly bolar egerde her bir tanymal bolan Türkmenler barada bir rubrika döretsek ýagny diňe şo hakynda aýtyp bersek. Gaty köp zat etmek gerek ýagny tapmaly gözlemeli bir adam üçin kyn bolýar bu zatlar egerde maňa kömek etmek isleýän bolsa meniň liçkama ýazyp biler meniň bilen habarlaşyň. Ýo dos maňa diýmesene men oňarmaýanlaý. Bilýäňmi soraýa montažy näme programmada edýäň dos men montažy adobe premiere Pro-da edýän, iki müň on sekizinji ýylyň da çykan Adobe Premiere Pro. Tak, şu ýerde ýene-de bir gyzykly kommentariýa, wideo degişli garyşyk täzelikler sorapdyr. Dost, meň pikirimçe wideonyň arasyndaky goýýan bölekleriňi goýmasaň gowy bolar. Ýalňyş düşünme dost, men öz pikirimi aýdýan galanam özüňe bagly diýen. Bolýalaý dost.
Aslynda ilkibaşda men goýjak däldim şo kiçijik gyzyklyja bölekleri, ýagny meniň pikirimçe gyzyk. Ýöne Wideonyň esasy gyzykly bolan bölejiklerde diýip düşünýän we şo sebäpden indiki wideolarymda hem goýmagy isleýän siz nähili düşünýäňiz bu barada. Ýo dos maňa diýmesene. Şu ýerde Hydyr Hallykow diýýä gaty gowy bolar dos täzeliklere garaşýas. Mençede gyzykly bolar diýýän dünýä täzelikler bilen sizi tanyşdyrmak we siz ýenede nähili täzelikler isleýäňiz ýagny dünýä baradaky nähili täzelikler bilen siz tanyşdyraýyn. Öz pikirleriňizi kommentariýada arkan ýazyp bilersiňiz we gyzykly bolan kommentariýalary hökman indiki wideomda siziň bilen paýlaşaryn. Razy men razy. Dostlar bu hepde çykan täzelikler bilen tanyşdyrdym egerde şu wagta çenli goşulmadyk bolsa onda şu wagt goşulmagy maslahat berýärin kanalyma çünki indiki wideolarymyz has hem gyzykly bolar. Eger-de bu wideo göwnüňize ýaran bolsa we meni goldamak isleseňiz onda şu wideonyň aşagynda kommentariý ýazmagy we bu wideo laýk goýmagy unutmaň. Indiki wideolarymyzdan habarly bolmak isleseňiz şu jaňjagaza basyň we hemmäňiziň janyňyz sag ömrüňiz uzak bolsun. Görüşýänçä hoş.